Dins aqueste quatren e darrier numerò de la serie documentari Pèire Roman en País Rodanenc, acabam emé l'Anfitiatri d'Arle qu'es la seguide logique de noste percus a l'entorn de Ròse. Riva lo de sa vesin en Imezenco, l'arena d'Arle es un pauc mai vièlh e sa construccion comencèt tanben au primièr siecle après Jèsus-Crist. Après la destruccion dins ostau medievau au XVèu clavon l'edifici reprenguèt sa foncion primitiva en 1930 amé l'inauguracion de Ja Taurin. Es a partir d'aqueste periòde que la cultura taurine se desvelopèt e marquèt l'èra d'usatge nau du monument amé de corsa camarguenca e corrida espanhòla. Son lo perlongament des espectacles antics que se debanèron aquí. Aquí es un amfiteatre curat, es a dire qu'es vieuj e es bastís sus lo rocàs, au contre de Nîmes qu'es qu'es vengut d'un d'un sole cò, qu'i a pas de rocàs a costat e donc se ditz qu'es une estructure creuse. Per Nîmes e coma s'es fach un pauc mai tard, a peu près sus lo meme plan, i a agut de melhoracions a Nîmes, au mens tres melhoracions e que que permet au amfithéâtre d'Himne d'être mai solide que non pas aqueu. I aviá una circulacion fòrça aisida, se ditz qu'en 5 minuts tot l'amfithéâtre èra viatge quand tot èra acabat, donc èra fòrça ben fach, cadun aviá un jeton que se donié per aguer sa plaça e li mai riche en bas, pròche lo podium, e li mai paure en aut e subretot Fèm, e lis esclau en aut. Lis arquèm a pas trop de tras de l'amfitèatre d'Arles, mai i a de, per exemple, de calèn que que represente li gladiators que son au Musèu de l'Arlantic, de lo pichor gladiator samnit, Nos amis d'una contrada italiana au monte i aviá de gents un pauc bellicós e que fasián de bons gladiators amita. Mes a despart d'aquò avèm pas gran causa. Sembla que i a pas agut de martires crestians aquí, mas après i a agut tot au menos de jo. Alòrs, li jorn romain se fasièn dau matin au ser, de fes que ja duravan mai qu'un jorn, èran paga Perdic per li gents qu'èran ric e que volien pagar quauquarren a la vila perque li gents vòton per èli, perque i aviá dejà de vòte. Donc avèm de tèstes sus aquò de cau a pagar aquò. Per exemple, i a una inscripcion a pròche lo podium aquí que mòstra qu'aquel òme avié pagar lo mur, lo. Lo barri dau podium es se Iunius Priscus. Aurès estat un magistrat qu'aurie finançat justament l'aparelh dau podium, mai ne'n sabèm pas mai d'aquò. Es la soleta inscripcion que se vei. Salut! Estudiar? Donc li li jòu èran pagats per de consuls, de gents que venien au cours i aviá agut una victòria de l'Empèri o per De fes que i a de demonstracion meme religiosa o Deus mane, donc fasien de jo com aquò, èran totjorn a gratis e donc lo matin i avié li bèstia que se batèan lis unes contra lis autres, subretot li bèstia hein, e de fes que i a emé d'òme, donc li bèstia aparesien aquí au mitan de l'arèna o aparesien d'un costau de l'autre, falié menar, falié gardar l'atencion di gent per de que durava. Tota la jornada de fèst, dos o tres jours a de rein, donc falie trovar de caus, alors fasián de contes mythologie o fasián toujours venir de bèstias de l'entorn de l'empèri e après i avie de jòu entre lisòmes, de jòu qu'èran pas toujours de jòu, entre lisòmes e les bèstias. Tujor vers miègjorn i avié li condenna qu'èran mès belèu en crus o a un pilòri e que que se fasién malmenar per li bèstiu perque èra condenat de mòrt e donc li gents se repaisién d'aquel espectacle. E après la presina èra li combat de gladiator qu'èra fòrça pre pre pres qu'i avié fòrça monde qu'amava de veire aquò.
Li gladiator e bèstia fèra qu'an combatu aquí, dins l'arèna d'Arle, son tornamai li rasetaire, torero e biau de raça divèrsa que venen veire sortir lo torieu. Li còdi, biai de faire e non, an evoluit e çò qu'èra politic es vengut cultura. Mai dins l'arèna d'Arle, la fervor es parièra. Lo public es afogat per un animau emblematic de Mieterània, Res probable de l'antic culte de Mitra qui lo biòu i ièr restaca. Existís una cors un enco que se deban un sonquen arle, es la Cocarde d'Or. A la particularitat de recampar li milhouras de taire per ne'n distinguir un campion e lo premiar.
D'autre temps i avié quauqui grande cors e la Cocarde d'Or, pièi crese que quand Luc Jalabert a pres lis arènes, s'es avisat Que i avè fòrça monde dins Arles que sabié pas de qué ère une course mais de biòu Camargue. Se parlatz de biòu i gèn vos parlon de correda, belèu tan vos parlon d'i vaca holandesa que les an vist a la television, mai nòstre course res sòu se qu'es e aguè l'idèia de faire de pichòta course mais de biòu joine, de rasetaire joine E i a fòrça monde que li ven veire e ai remarcat, vòrt que a l'epòc, quand aquò s'es fat, ère ieu que montave li cussa, ai remarcat que lis Italiens aiman fòrça li cussa. De pichòt cus a grand cus, la diferéncia es lo mestier de rasetaire e de biòu. D'abòrd anem dins de pichòt plan per ensajar li biòu, per lhe faire veire son mestier e un biòu que saupa de qué es, serà totjorn milhor dins una pichòta pista que d'abòrd dei que se pòu pas en anar e e piei se la pista es pichòta sòu monte se met tròva un canton per per s'arrestar una granda corsa es eme de biòu qu'an de mestier de rasetaire qu'an de mestier e Se pòu poden anar dins una granda pista ici en Arles, se que i a de ben es que la pista es pro granda per faire de granda cursa, mai pas mens es pro pichetet e sa forma un pòu estrecha per que un vieu jueni Pus que s'installà dins una poncha e fagué sa corsa. Ici podèm faire de pichòta o de gròssa corsa. Es la particularitat d'Arles de pus que metre de bieu junh o de bieu Qu'an mai de mestier.
Michel Vogel, deputé d'Arles, en corró de plus a la cocarde.
Es un idei qu'an agut li gents d'Arles de faire una concurrència per li òmes, aquò se fasiá pas. E li gendarmes an dit anem faire una corsa, jusqu'alors li rasetaires venien, prenien li sòu que i aviá sus la tèsta, ma que voilà! E an dit anem faire una concurrència. E i aurà lo rasetaire qu'après i a de pum per la cocarda, per li zaglams, per li ficèla, e lo qu'après lo mai de glan e de cocarda e a mai de ficèla sarà lo milhor de la cursa. Pièi aquò es vengut un pauc dins toti li plans, pièi s'es fa lo trofè Torrent que es la mema causa mai se l'anada, mai per li òmes, Sèt aquela promièra cursa, la Cocarde d'Or, en mena concurréncia dis òmes, es restà la glòri la la mai granda e toti son lés se jugar la vida per ganhar la Cocarde d'Or.
Dins aquel amfiteatre clantís l'istori e aquel istori es luènh d'estre acabat, tant que l'amfiteatre nos servirà coma servigué e roman a s'eta aquí avant nautri. Les combats de gladiators e de bèstior se son muda en espectacle a l'entorn de Biau. En Arles les courses camarguenques se son reviscoladas e atrevon de monde, tant les locaux coma les touristes. Aquel renaissance de la cultura camarguenca S'assòcio a un interès per la corrida qu'es ben tancat tanben dins l'Arèn o Darle. Lo public d'uèi es orendesús e pren la plaça de romans que veguèron d'eròis e de bèstios s'afrontar. Podèm adonc constatar que nòste biais d'utilizar un patrimòni eiretat contribuís a legitimar aquela construccion d'un edifici magistrau.
Espantalhar. Perqué crese que ai viscut dins la manada e ai vist da miserofonfòna qu'a fat tota sa vid se que volie, amais aquò agradava pas a sa familha, e mesi audí qu'èra un biais de manejar sa vida, de faire se que non faie enveja, e n'ai gardat una idèia, sas un pantai, ensaja de lo de ne'n faire ta vida, de ta vida faràs un pantai.

Que que fegue vòr que i a una aficion? Nautre l'aficion es lo biòu, n'i a es sa motò, son automobila, fòu que i ague una aficion que tira ta vida.